Mai te Wairere ki Horohoro, ko te kaokaoroa o Pātetere.
Me pēnei pea te kōrero kua tau, kua tau te mauri, e tau ana te mauri o ngā tamariki. E whai nei te wharekura o te kaokaoroa o Pātetere i ngā whāwhārua o ōna tūpuna. Ia tau, ko te kimi hononga Ki te iwi kāinga, ko ngā heke o Raukawa ki te tonga tētahi wāhanga nui o te hōtaka. He mihi ki te iwi whenua, he whakaū i ngā hononga i waenganui i a mātou o Tainui ki Te Waipounamu. He whakaara ake anō i ētahi kōrero nō roto mai i a mātou, he rite ki ngā kōrero i roto i a Te Waipounamu. Nō te tau 2018 i eke tuatahi ai te kapa nei ki te papa whakataetae ā-motu, ā, kua mōhio pū ngā tauira ki ngā mahi kei mua i te aroaro.
Ki hoki nei whakaaro pai ake ngā rangatahi i ngā pakeke mō te taha whakarongo, te mau i ngā kōrero ki te hirikapo, te aro, Te whai i ngā tohutohu o te kaiako. Ehara i te mea, i te mea kei te haere tātou ki wāhi kē atu, ka rerekē te āhuatanga tū, e kāo, kei reira tonu, kei roto tonu i a mātou tō mātou Raukawatanga, ā, Kei te haere mātou ki Whakatū kia whakaatu i tēnā, kia whakaatu, kei konei a Raukawa, anei a Tainui. Kua waea haere rātou ki te kounga o ngā whakaakoranga, ko tēnei rāngai pouako kua toru tau, rua tau. ā, e noho ana i waenganui i ngā tamariki, nā reira, ki ōku nei whakaaro kua waea haere rātou ki te kounga o ngā mahi me ngā whakanekeneke me ngā whakahaerenga o ngā mahi kapa haka. Ehara i te mahi māmā noa, inā hoki, neke atu i te 80 mano tāra te utu e topa ai te manu nei ki te tauihu, He nui ngā haepapa kua taka mai ki runga ki tō mātou kapa, ki runga i ngā whānau, ki runga i ngā tauira, ki runga anō hoki i ngā kaiako. Mō tēnei o ngā whakataetae, i runga anō i te mōhiohio, kei whakatū tēnei kaupapa e tū ana, nā reira ko te mea me. Penapena pūtea mātou kia pai ai tā mātou haerenga ki runga o Whakatū i roto i ngā wiki e haere ake nei.
Me pono taku kōrero, he hapori tino pai tēnei ki te tautoko i ēnei momo kaupapa. ā, ngā pōmākete, ngā kaupapa penapena pūtea. Inā hoki, atu i te whakaae huaka, ko te puawaitanga o ngā tamariki te matua. Ia tau, ko te toa i te whakataetae, āe, he wāhanga rangatira tērā, he wāhanga ataahua tērā. Engari, Ko te whakatupu i te tauira i roto i te kapa haka. Ko te whakatupu i ētahi kaiako kapa haka. Ko te whakatupu i ētahi tauira whakaaro nui ki te kapa haka. Ko te whakaako i te tauira ki te rakuraku, ki te whakarite rangi, He whakaako i te tauira ki ngā nekehanga. Kia mōhio a ia, anei a Kurutao, anei a Roimatatoroa, anei a mea, anei a mea, anei a mea. Ko te mea kē kimihia ana ahau, he aha te tū a te kaokaoro o Pātetere? Ana, koinei au e kī nei, he pai ngā kura tuarua. I te mea ētahi kura, kāore he hononga ki tētahi iwi. Nō reira, kei runga anō i te kura te whakatau he aha te tū. a te kura. He tū ka kitea hei te poupoutanga o te rangi tuarua o te whakataetae. Te Kawa Paora, Māu Kaha.
Ko te reo te take.